וואס זענען ארויסגעקומען, ווי די אידן זענען ארויסגעגאנגען אויף ארויסצוקומען פון מצרים, איז די שאלה איז, אויף ארויסגיין פון מצרים האבן זיי געהאט נאר איין מעשה, פון מצרים ביז רמסס, זיי זענען ארויסגעפארן און שוין נישט געווען אין מצרים, די נעקסטע אלע מסעות איז געווען אנצוקומען קיין ארץ ישראל, נישט אויף ארויסגיין פון מצרים, די תירוץ איז אז מצרים איז א רעלאטיוו זאך. יעדע מענטש, יעדע מצב ווי מיר געפינט זיך קען זיין א מצרים. דאס הייסט נעכטן בין איך געווען אין מצרים, היינט בין איך ארויסגעקומען. די מצב ווי איך בין היינט איז מצרים לגבי די פלאץ ווי איך גיי זיין מארגן. וואס הייסט? בעל שם טוב זאגט אז. יעדער מענטש האט אין זיין לעבן די צוויי און פֿערציק מסעות, יעדער מענטש האט זיין אייגענע דזשערני, אייגענע מסע וואס ער פארט פון מצרים ביז ער קומט אן קיין ארץ ישראל, וואס דאס איז זיין תכלית השלימות ווי ער דארף אנקומען. דער בעל שם טוב זאגט, אויב א מענטש וועט מתבונן זיין, וועט זיך אריינטראכטן אין. אין זיין לעבן, אין די מעשיות וואס ער האט געטון, קען ער וויסן וואו ער האלט, קען ער וויסן וועלכע מעשה איז ער, ער איז אין אנהייב, ער איז שוין צום סוף, ער איז אינמיטן. סאו לאמיר אביסל אריינטראכטן און פארשטיין אביסל וואס וואס זענען די מעשיות, וואס מיינט עס? סאו מצרים ווייסט יעדע איינער, מצרים איז מלשון מיצר וגבול, פאר א לימיטעד פלאץ, פאר א פלאץ וואס אין היינטיגע שפראך רופט מען עס א קאמפארט זאון, א מענטש געפינט זיך אין א פלאץ, ער האט זיך געמאכט באקוועם דארטן, און דא איז ער, און ער עקט און ער פירט זיך אויף, אלעס לויט די לימיטעד, די הגדרות און די גבולים פון די פלאץ ווי ער געפינט זיך, און ער האט מורא ארויסצוגיין, אדער ס'איז אים שווער ארויסצוגיין. איז יעדע פלאץ ווי א מענטש האט זיך געמאכט באקוועם און בעצם לאזט אים עס נישט צו גיין צו די נעקסטע סטעפ, אין אנדערע ווערטער, אין אנדערע ווערטער מיינט אזוי אז כדי אנצוקומען ערגעץ דארף איך ארויסגיין, למשל אז איך וויל אנקומען אין עפעס א פלאץ דארף איך ארויסגיין פון מיין הויז, די הויז איז מיין באקוועמע פלאץ, אבער איך מוז ארויסגיין פון די הויז כדי אנצוקומען אין יענע פלאץ. איך קען נישט אנקומען צו א פלאץ ווילאנג איך בלייב אין מיין פלאץ וואו איך בין יעצט, סאו אזוי אין זייער אסאך תחומים אין לעבן, ווי מען זעט עס אפילו למשל ביי א צומח, ווען מען לייגט אריין א קערל אין די ערד כדי עס זאל וואקסן א בוים, ווען פאנגט עס אן צו וואקסן? ווען די קערל ווערט פארפוילט, און ער פארלירט זיין ערשטע עקזיסטענץ וואס ער איז געווען, דאס הייסט אנדערע ווערטער ער איז ארויס פון זיין קאמפארט זאון, דעמאלטס קען ער אנפאנגען צו וואקסן, און יעדע דזשורני, יעדע מענטש וואס איז אנגעקומען ערגעץ, האט זיין איז זיין ערשטע סטעפ איז געווען ארויסצוגיין פון זיין קאמפארט זאון, ארויסצוגיין פון די אייגענע מצרים, אסאך מאל אונז זעמיר באקוועם אין מצרים, אונז פילן קאמפארטעבל דארטן, און אסאך מאל. ווייסט מען נישט אז מ'איז מצרים, און מ'זעט טאקע אין מצרים וואס שטייט אין תורה, איז רוב אידן טאקע נישט געוואלט ארויסגיין פון מצרים, און אפילו שפעטער די וואס זענען ארויס האבן געזאגט טוב לנו שוב מצרים, מ'האט געוואלט צוריק גיין, ס'איז זייער שווער צו אוועק גיין פון א פלאץ וואס איך קען, און א פלאץ וואס איך בין באקאנט, מיט אלע חסרונות, איז זייער שווער צו גיין צו א פלאץ וואס איך ווייס נישט וואס ס'גייט זיין, אבער פון אנדערע זייט, דאס איז די איינציגסטע וועג אנצוקומען ערגעץ, מען מוז עס טוהן ווייל א מעשה, א דזשורני, איז טייטש איז געבויט פון צוויי חלקים, ס'איז דא מען גייט ארויס פון די פון מצרים און מען קומט אן צו א פלאץ, על פי השם יסעי ועל פי השם יחני, הכנעה קען מיינען. אז מען בלייבט אויפן פלאץ, דאס הייסט לאמיר זאגן מען איז ארויסגעגאנגען פון די ערשטע פלאץ און מען פאנגט אן צו גיין, מען קומט צו א פלאץ מען שטעלט זיך אפ, ס'איז דא א חניה, מען רוהט זיך אין א פלאץ, אין אנדערע ווערטער מיינט עס אז מען האט זיך געמאכט א נייע קאמפארט זאון, וואס דאס איז שוין די נייע מצרים, סאו עקארדינג צו די מצרים וואס איך בין געווען נעכטן בין איך שוין ארויסגעגאנגען איך האלט שוין ביי די נעקסטע סטעפ, אבער עקארדינג צו די פלאץ ווי איך דארף זיין מארגן איז יעצט מצרים. זייער אסאך מאל א מענטש קען פילן צוקלאפט און פילן מיאוש אדער ער מאכט זיך באקוועם אין א פלאץ אדער ער פילט אז ער קען נישט גיין ווייטער איך האב שוין געמאכט איך האב שוין געמאכט מיין השתדלות איך בין שוין אנגעקומען אביסל און שוין מער פון דא מער פון דעם קען איך נישט גיין ווייטער זאגט די בעל שם טוב יעדע איד האט צוויי און פֿערציק משאות און על פי השם ישאי על פי השם יחני די חניה די פלאץ ווי די ביסט און די מיינסט אז די ביסט סטאק דארטן און די מיינסט אז די דער איז נאו מאר פראגרעס און די קענסט נישט גיין ווייטער דאס אויך על פי השם אלעס איז בהשגחה פרטית און און מען דארף נאכאמאל ארויסגיין פון מצרים און נאכאמאל ברעכן ארויסברעכן די גבולים די מצרים גבולים און נאכאמאל ארויסגיין פון די קאמפארט זאון און גיין צו די נעקסטע סטעפ גיין צו די נעקסטע שלב און אזוי א גאנצע לעבן פון א מענטש א מענטש ווערט אנגערופן א מהלך. אז ער גייט פון איין פלאץ צו די אנדערע, ער בלייבט נישט, ער בלייבט קיינמאל נישט שטיין אין די זעלבע פלאץ, אין די זעלבע לעוועל, דאס הייסט אפילו א פלאץ וואס ער איז שוין ארויסגעגאנגען פון מצרים, מארגן ווערט עס נאכאמאל א מצרים כלפי די פלאץ ווי דו דארפסט גיין ווייטער, סאו לאמיר נישט בלייבן שטיין אויף איין פלאץ, און לאמיר פרובירן צו זען יעדע פלאץ ווי אזוי קען מען ברעכן דעם מצרים מגבילים פון די פלאץ ווי איך בין, און גיין ווייטער, ווי אזוי טוט מען עס? מען דארף זען, מען דארף האבן א וויזשן. איך האב א וויזשען אויף אנקומען קיין ארץ ישראל, ווילאנג איך בין נישט אנקומען קיין ארץ ישראל, דאס מיינט אין כללות פון די וועלט הייסט עס משיח, און יענע דור המדבר האט עס געהייסן אנקומען טאקע צו ארץ ישראל, און ביי יעדע מענטש איז דא זיין שלימות און זיין תפקיד ווי ער דארף אנקומען, איז ווי לאנג מ'איז נישט דארטן, מ'איז נאכנישט אנגעקומען צו אל המנוחה ואל הנחלה, וואס בעיסיקלי מיינט עס א גאנצע לעבן פון א מענטש, איז דא אייביג די מ ב משאות, סאו איך ווייס נישט ווי אזוי קען מען וויסן פונקטליך וועלכע מעשה בין איך, צו איך בין יעצט ביי די צענטע, צו ביי די פופצנסטע, צו ביי די זעקס און דרייסיגסטע. איך ווייס נישט וויאזוי מ'קען וויסן, די בעל שם טוב זאגט אז א מענטש וועט מתבונן זיין וואס דארף צו זיין צו קענען וויסן, איך ווייס נישט וויאזוי, אבער על כל פנים די לימוד פון דעם איז אז אז אונז דארפן וויסן, נישט בלייבן שטיין אויף איין פלאץ, אפילו אונז אנקומען צו א פלאץ און מ'מיינט אז אה, איך בין שוין אנגעקומען ערגעץ, איך האב געטון עפעס, וויסן דאס איז גוט פאר די מצרים פון נעכטן. פאר די מצרים פון מארגן דארף מען האבן א פרישע יציאת מצרים. הצלחה רבה.